Dostlar hemmäňize salam. Ine ýene-de sahna arkalaryndan biri, ýagny indiki gepleşigimiz haýsy gepleşik? Top 10-yň sahna arkasy. Bu günki gün ne ýan biz studiýamyza geldik häli ofisden gaýdýanymy almagy unudypdyryn. Ýörite siziň üçin, haýyşlar üçin şu sahna arkasyny ýazýan. Top on. Nädip geçirýäs, nädip sýomka edýäs, nädip montaž edýäs, muny bilmek isleseňiz, meň bilen galyň. Ine. Esas sahna. Myradyň iň halamaýan oturgydyşy. Ine de özi. Hawa, köpüňiziň beren soragyňyza jogap. Ine, şujagaşça ýaşyl fonuna düşürýäs. Ondan soňra ýüzüne chroma key bilen fon goýýas, bezeglerini edýäs, hemem üçin bir sahna bolaýýar. Sagat entek gepleşigi başlamzok. Indi başlamaly. Bu zatlaryň nämä gerek bolanyny bilemok, ýöne oglanlar bir ýerden tapyp durýar. Başyndaky gürleýän kime ýürege düşdi diýýänler üçinem mine aýdaýyn. Men şol. Men siziň ýüregiňize düşýän. Myrat geldi. Hemişeki ýaly keýpi ýok, ýöne onda-da siz üçin keýp tapýar bir ýerlerden ýylgyrmaly bolýar. Gomy ýagdaýlaň? Ilki salamlaşaýyň, görşüňiz. Gomy ýagşy ýagdaýlar. Geldiňmi? Getirdiler. Ty gotow, taýynmy? Ýok, diýende peýdasyzam juwan. Eýýäm başlamalydyýaňmy? Nememi öňünden aýtjakmy kimiň ýer alanyny ýa gepleşikde görersiň. Onda gepleşik nämä gerek? Onuň bilen bärde aýtjak bolandan soň. Sen hem eýtjek beýtjek öz adamlaryňy köpeltjek bolýaň ä? Hawa. Iň gowy wažnyý informasiýa berme. Ýa sen hem bellärn a Myrat mollaň sahypasy pekolçykda. Bar zat aýdan şol oglan diýip aýtjak däl. Hawa. Orazaňyz kabul bolsun. Boýun kiçik ene lukman. Hı? Boýun kiçik. E zato awraýym bular. Ýeňiji, ýeňijimizi garşylaýyş pursatlarymyz. Söhbet öňünden gutlaýan. Gowymy ýagdaýlar? Hawa, janyň sagmy? Hawa.

Oý ädim şol bolla indi no bolla. Duraýda jan dogan how haýsyny goýjagymy bilemok ikisem deňje barýa deňje ynanjakmy gel gör diýdi bir adam adam. Kim biri kim? Biri Mary Durdyýew. Biri? Birem Azat Dönmezow. Ýa-da men edäýin-le şony adamçylygyna görä edäýin-le kimiň adamçylygy bolsa. Bolanok-a. Samsyk gürlemäni goýjak däldir indi Marat.

Çyrany agdaraýma. Sagat birden işleýär. Bu gün syýomkamyzy çalyp dyndyk. Indi bolsa montaž işleri onam nesip bolsa ertir bolmasa bir gün boş wagtymyzy alaýyklap başlar. Onam hökman size ýetireris. Sag boluň. Bu günlükçe gijäňiz rahat bolsun. Ertiriňiz haýyrly! Dek düýnüň öňünde sýomkamyzy etdik. Toponyň aprel aýy indi. Gerek montažyňky, häzir montaž ötürýäs. Şu wagt materiallary kompýuteriň içine oklap otyryn. Geldiňmi dos? Häzir çykýar, daşyna çykýar bir gara futbolkaly, gara balakly, gara kepkaly, krossowkasy hem gara, öz adamçylygy, ýüregi ýaly. Şo bir oglan çykyp barýar. Hawa-hawa. Aýtmasana-aý. Nirden tapdyň-aý şul oturgyjy? Irden sagat on birlere işe başladyk. Eýýäm togsan göterim işimiz taýýar. Nesip bolsa, sagat şu wagt üç agşama eýýäm tutuşlygyna gepleşik taýyn bolmaly, enşalla. Hine, ýok ýerden şunça.